Essalamu aleýkum mähriban adamlar. Siziň döwletli ojaklaryňyzda ysgal bereket, agzybirlik, bagtyýarlyk arzuw edýäs. Gahryman Arkadagymyzyň halk bähbitli tutumlary elmydama rowaç alsyn. Şeýle ýagşy arzuwlar bilen Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň sekizinji sanyny siziň dykgatyňyza hödürleýäs. Bu sanymyzyň hormatly myhmanlary bolsa biziň meşhur aýdymçylarymyz Güljahan Beknazarowa hem-de Perhat Ataýew. Güljahan, Perhat, gepleşikde hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Mähriban adamlar, ilki bilen gepleşige gatnaşýanlar hakynda gysgaça maglumaty siziň dykgatyňyza ýetireýin. Güljahan Beknazarowa bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylyň on birinji martynda Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynda eneden bolýar. Ol maşgalada bir oglan, bir gyz. Elli ikinji orta mekdebi Aşgabat şäherinde tamamlaýar. Perhat Ataýew bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylyň ýigrimi sekizinji dekabrynda. Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň Bereket obasynda dünýä inýär. Maşgalada iki oglan, bir gyz, özi maşgalada körpesi. Şol etrapdaky on birinji orta mekdebi iki müň altynjy ýylda tamamlaýar, iki müň onunjy ýylda bolsa Daňatar Öwezow adyndaky ýörite sazçylyk mekdebini tamamlaýar. Maşgalaly, bir ogly, bir gyzy bar. Indi bu la siz hakynda gysgaça maglumat boldy. Indi Döredijilige gelşiňiz, aýdym-saza başlaýşyňyz, höwesiňiz, şu ilkinji halypalar, ilkinji aýdan aýdymlaryňyz, ilkinji döredijilik ädimleriňiz hakynda tomaşaçylar gyzyklanýandyrlar. Güljahan, söz sizden.
Döredijilige men çagalykdan aýdýardym. Meselem, näçe ýaşyňyzda? Üçünji dörünji klasda mekdepde aýdýadym ilki. Üçünji dörünji synpda.
Hawa. Başda oba mekdebinde. Hawa. Akdepe etrabynda okadyň. Hawa. Şu taýda mekdepde aýdýadym. Soň iki müň ýedinji ýylda Aşgabada göçdük. Ondan soň okuwy tamamlandan soň birinji sapar Aşgabat orkestrinde aýdyp gördüm. Iki müň on ikinji ýylda. Tüweleme. Ondan ondan soň Soň orkestrde şeýle aýdyp gördüm-de, bildim öz sesimiň üstünde işlemelidigimi bildim-de. Soň birazajyk sesimiň üstünde işledim Myrat Diwanaýew bilen, wokal mugallymdyr, birinji estradny mugallymdyr onuň. Şolar bilen geçip, soň iki müň on altynjy ýylda Türkmen owazynda Garaşýan atly täzelik kino oýnadym. Ondan soň iki müň on sekizinji ýylda birinji sapar duet aýdyp gördüm. Soň ondan öň azajyk işledim, özbaşdak welin, soň Iki müň on ýedide on birinji martynda birinji duedim aýtdym. Öz ýaş toýuňyz güni. Hawa.
Kim bilen duet etdiňiz? Azat Dönmedik bilen. Ýylyň parlak geldi Azat Dönmedik bilen. Ondan iki müň on dokuzda Türkmenistanyň halk artisti Anuş Muratdurdyýew bilen duet etdim. Şol duetleri siz haýyş edýäňizmi ýa olar haýyş edýärmi? Elbetde men haýyşt etýän. Ha, onsoň aýdymy kim işleýär? Aýdymy Begli Beknazarow işleýär. Begli Beknazarow siziň nämäňiz bolýar? Ýoldaşym. Ýan ýoldaşyňyz.
Hawa. Begli Beknazarow. Hawa. Tüweleme. Men aýdyma başlanda-da ilki şoň bilen başladym. 2012-nji ýylda Aşgabat orkestrine Şoň bilen ýa-da kim bilen?
Ýan ýoldaşyňyz bilen? Hawa. Birinji ses ýazgyny hem ýoldaşym Begli Beknazarow bilen etdim. 2012-nji ýylda. Begliň özi sazandamy ýa Hawa, saz edýär. Saz ýazýar. Hawa. Onuň birinji şoň bilen başlap, soň öz ses ýazgy studiýasy bar. Hawa, öz studiýasy bar.
Şonda ses ýazyp gördüm. Ondan soň o wagt ýöne şeýle tanaýardym, onuň 2016-njy ýylda durmuşa çykdym. Ha, ilki şeýle ses ýazmaga bardyňyz. Hawa. Şo ýerde tanyşdyňyz. 2010-njy ýylda. Soň söýgi döredi.
Hawa. Edil nem Şahrukhan bilen Aýşwaryň arasynda söýgi döreýşi ýaly birden sebäp bolup söýgi döredi. Hawa. Tüweleme. Şeýdibem iki müň on altynjy ýylda maşgala boldum. A maşgalaňyzda, ene-ataňyzda, dogan-garyndaşlaryňyzda aýdyma iteren barmy? Ýok, ejem maňa garşydy. Garşydy?
Iterem barmy diýýä.
Hawa, her nädip garşydy. Şeýlemi?
Hawa. Aýdym-saz ugrundan işleýänem ýok? Ýok.
Näme kär edýärler olar? Ejem zat doktordy, bolniçada mesestrady, şu wagt ýöne öýde. Birem jigim bar, olam okuwçy kiçi. Şeýlemi, tuwanda. Mundan beýläk uly üstünlik arzuw edýäs. Sag boluň. Perhat Ataýew. Aý sen hakynda, sen ýaşlygyň hakynda, çagalygyň hakynda Yo, men diýen, meni hemme zady bilýän. Ýöne tomaşaçylar gyzyklanýanlar diýip aýdyp beräý elýäsde. Sebäbi ön tekden o gyýma balakly Goýun bakýan döwürleň, pagta ýygýan döwürleň, şondan bäri tanaýan-da. Perhat Ataýew meň obadaşym. Akbudi etrabynyň Bereket obasy. Bir müň dokuz ýüz altmyş bäşinji, altmyş altynjy ýyllarda täze oba açylýar. Ol oba halk arasynda sekiz PMK diýýärler. Näme üçin sekiz PMK diýilýär? Şol obaň çäginde Sekizinji mehanizirlenen göçme kolonna diýip bir gurluşyk edarasy bar eken. Peredwijnaýa mehanizirownaýa kolonna, ýagny gysgaça aýdylanda PMK, sekizinji. Ana şol obaň çäginde ýerleşeni üçin şol tutuş obada sekiz PMK dik galypdyr-da. Onsoň her ýerden hem täze oba açylansoň diýarymyzyň çar künjünden ildeşlerimiz göçüp gelipdirler. Özümiz şol obada Doglup, önüp-ösüp ulalamyzdan soň, birek-birege sen plan ýerli, sen plan ýerli diýen düşünje bolmandyr. Dogry dälmi? Sebäbi şol biziň öňden gelýän bir ata-baba ýol ýörelgämiz hemmämiz türkmen, hemmämiz türkmenistanly diýen düşünje bolupdyr. Indi muny näme üçin agzaýan? Muň düýp sebäbi birden näme üçin öz obadaşyny çagyrypdyr diýäýmesinler diýende, meň üçin-ä obadaşym boldy, garyndaşym boldy ýa ildeşim boldy, tapawudy ýok, Türkmenistanyň her bir raýaty biziň hemmämiz üçin, birek-birek üçin dogan, birek-birek üçin ildeş, watandaş. Hemmämizem ýurdumyzyň asudalygyny isleýäs, hemmämizem ata Watanymyzyň ösüşlerini isleýäs, guwanýas. Şoň üçinem Perhat Ataýew seň aýdym saza gelşiň hakynda gysgajyk gürrüň beräýeli. Ýöne sekizinji sanda sekiz PMK-dan birini çagyrayyn diýip seni çagyrdym-da. Gürrüň bersem halypa, men sungada ikinji synpda okaýarkam, şonda okuwda garaz bäsleşik bolýardy, ol bolýardy, bul bolýardy, şonda men aýdym aýdyp çykýardym. Soň onda kakam umumy alanda maňa kakam ilki halypaçylyk edip başlady. Şo wagtlar kakam sesiň gowy, sesiň gowy diýip obamyzda Bäşim agamy?
Hawa.
Ýörite sazçylyk mekdebi bardy. Hawa, bilýän.
Şoňa umydan menem ýerleşdirdi. Men ýöne sazandar bolup girdim oňa. Haýsy ugurdan?
Dutar bardy, akkordeon bardy. Akkordeon.
Rejep molla okatdymy? Ýok, Derkan molla okatdy. Derkan molla okatdy, hä. Soň, gara şeýdip okuwa girdik, zat etdik, ondan Umyt aýdym aýdýardy aslynda. Menem saz çalýardym ýanyna. Ondan birden Umydyň sesi ýognadym, näme men garaz. Ondan şeýdip kakam soň

halypam Hajy Ýazmämmedowyň ýolundan aýdýan, Rahmanam Nurmuhammet Meredowyň ýolundan. Şeýdip gara köçede kiçikä konsert berýärdik üýşüp. Şeýdip sungata-da girdik. Ilki bilen halypam Hajy Ýazmämmedow bilen ýerine ýetiren Jadygözli diýlen aýdymym, şol aýdym üstünlik getirdi maňa. Şondan soň dowam edip gelýär. Ol aýdymyň sözi, sazy?
Sazy Dessan Şanyýazow. Hum dessan ooo. Hum.
Sözüni dogry ýazma şuna halypa kim ýazdy. Onda Hajy halypa özüň bardyňmy aýdaýarlar. Ooo aýşt etdim gaýraty gaýdar halypa. Aý Hajy halypaň öz ýogy ýok tüweleme. Gaty kän şu türkmen bagşylarynyň aýdymçylarynyň içinde iň köp duet aýdany şol öýdýän. Kim gelse ýogy ýok gel gel. Halypa sag bolsun. Ooo onsoň soň teleýaýlymlara çykyp başladyň haçan?
Iki müň dokuzynjy ýylda diýsem ýalňyşmaryn, şonda Türkmenwagt teleýaýlymyna çykdym. Ilkinji Söýermiň diýlen aýdymyny şekile geçirip, soňam yzy dowamy gidiberdi şeýdip. Onda
ilkinji halypaň-a Bäşim aga dogrudan hem kakaň. Hawa, ilkinji halypam. Sungata iteren, hawa.
Kakam. Soňra Umyt agaň bar. Hawa, Umyt agam bar. Hem aýdymçy hem sazanda diýýär özümçe.
Soň Hajy halypa bilen nädip tanyşdyň? Hajy halypa bilen men kiçiligimden şony diňe şony diňleýärdim. Oba öýe barsam bäş korobka kaseta bar. Tüweleme.
Toýda aýdan zapisde öýde. Islendik aýdan ýerinde bar gara hemmede. Ondan halypa bilen nirde tanşanymyz doly ýadymda düşenok. Ýöne gara şu jadygözli aýdym üçin ilkinji gezek şoň ýanyna baryp ilkinji gezek şonda gürleşip gördüm ilkinji gezek salamlaşyp gördüm. Tüweleme. Hawa.
Onda näme mundan beýlägem ikiňizede uly üstünlik arzuw edýän. Indi gepleşigi ýazmankak öňünden aýtdym haýsy kitaplardan sorag boljakdygyny haýsy mowzuklardan beriljekdigini aýtdym. Okaryn diýdiňiz. Okadyňyzmy kitaplary? Taýynlanarsyňyz, dogry dälmi? Mähriban tomaşaçylar, öňünden ýatladýan, sizden gaty kän teklipler gelip gowuşýar. Gepleşik YouTube kanalymda goýlan badyna meň YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýazýaňyz. Agam plan aýdymçyny çagyraýyňda, plany geläýsin-dä, plany geläýsin-dä. Siziň diýýän aýdymçylaryňyzyň aglaba bölegine men jaň etdim, haýyş etdim. Olaryň arasynda bolýar diýip soň allanlaram bar. Diňe bir gezek däl, üç-dört gezek bor bararyn diýip, ýazga iki sagat galanda dürli bahanalar bilen gelmedikleri bar. Käbirleri bolsa, aý borly on aýynda diýip göni aýdýanlaram bar. Käbirleri bolsa, öňünden soraglaryň jogaplaryny berseň barjak diýýänlerem bar. Olara-da men ýok diýmeli bolýan. Käbirleri bolsa, üstümden düşýän, üstümden düşmeseň barjak diýýärler. Üstüňden düşmeseň men Myhmanyň üstünden düşmedi, kimiň üstünden düşjek? Gepleşik gurak boljak. Onuň üçin olaram çagyryp bilemok. Şonuň üçin e, men haýyş eden aýdymçymy çagyrmadyň diýip menden gaty görmäň. E, sizden gelýän wideo soraglaram bu gezek goşduk. Tüweleme indi e, agzalar, illeşjemiz has işjeň goşulyşyp başladylar. Şonuň üçin Bu gepleşigiň agramly bölegini soraglary siziň özüňiz iberdiňiz, sizden gelen soraglaram ine myhmanlara hödürläris. Ýene bir ýatlatjak zadym, gepleşik YouTube kanalymda goýulýar. Käbir sanymyz elli müňläp gezek görülýär, käbir sanymyz ýüz müňläp, iki ýüz müňläp görülýär. Ýöne näme üçindir siz meň kanalyma agza bolmagy unutýaňyz. Şonuň üçin kanalymyň edil gapdalynda bir jaňjagaz bardyr, şol jaňjagazy Basyp goýberipsiňiz meň kanalyma siz awtomatik usulda ýazylarsyňyz. Bir ýazylaňyzda siziň jüýüňize düşýän zat ýok, peýdasam ýok ýöne zyýanam ýok. Meň YouTube kanalyma goşulyň, Instagram sahypama goşulyň, öz sowallaryňyzy, teklipleňňizi YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýollap bilersiňiz. Indi näme, eger myhmanlarymyz taýyn bolsa, onda başlaly. Ak kepder wideo studiýasy Taýyn, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigine hemme zat taýyn, biz birinji tapgyrymyzy başlaýarys. Mähriban tomaşaçylar, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň sekizinji sanynyň birinji tapgyryna başlaýarys. Gysgajyk düzgünini düşündireýin, birinji tapgyrda örän aňsat sowallar bar, ýöne öňküler ýaly Üç-dört sany jogaplaryň görnüşleri hödürlenmez. Size ýöne bu gezek has artykmaç tarapy näme? Size kömekler köpeldilýär. Nähili kömekleriňiz bar? Kimdir birine jaň edip kömek sorap bilýäňiz. Garşydaşyňdan kömek soramagy aýyrdyk, sebäbi oňa ýarym utuk, oňa bir utuk hasap ulaşýar. Garşydaşyň şeýle kömek etse edibermeli, tapawudy ýok. Alyp baryjyň kömegi bar, hem-de internet ulgamynda-da iki sany kömek bar. Sosial ulgamlarda öz agzalaryňyzda, öz sahypaňyzda goýup bir minut, iki minut wagtyň dowamynda soragy berip öz agzalaryňyzdan kömek sorap bilýäňiz ýa-da meň instagram sahypamda meň instagram sahypamyň agzalaryndan kömek sorap bilýäňiz. Jemi dört sany kömegiňiz bar. Bolupdyr da, näme? Jemi üç tapgyr bar. Her tapgyrda da bäş sany sorag bar. Ere haýdyňyz. Owa. Onda taýyn bolsaňyz, başlaýas. Bilýänsiňiz, Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitaplary bar. Bu gepleşigimiziň esasy maksadym, näme? Gahryman Arkadagymyzyň şol atal kitaplaryny halkymyza wagyz-nesihat etmek. Indi Zenan maşgaladan başlaýarmy? Güljahan Beknazarowa, siz üçin birinji tapgyryň birinji sowal şeýle. Mhm. Hormatly arkadagymyzyň Çaý melhem hem ylham diýen kitabynda şeýle bir maglumat getirilýär. Orta Aziýa syýahat eden syýahatçylaryň biriniň gündeliginde şeýle ýazgy bar. Türkmenlerde-de Çaý içmegiň aýratyn däbi ýok däl, ýöne bir täsin däp bar. Ol ähli türkmenlere mahsusdyr. Gündelik durmuşda şol däp ýerine ýetirilýär. Çaý şol däp ýerine ýetirilmese çaý içilmeýär. Bi däp näme? Näme däp hakyna gürrüň edýär. Içilmeýä.
Näme. Hemme maşgalada çaý içilende şol däp ýerine ýetirilýär.
Suw gaýnadylýar. Gaýnadylman çaý demlenýärmi? He, bilim. Gaýtarylýar. Berekella.
Gaýtarylýar. Birinji menden başlaýmaly. Saňa da aňsatjak sorag. Hawa. Hakykatdan-da, türkmenlerde uçdan tutma şol däp bar, olam çaý hökman gaýtarylýar, şol maglumat getirilýär. Üç. Perhat Ataýew, seň üçinem şeýle sowal. Olam Çaý, melhem hem ylham diýen kitapdan. Örän aňsat sowal. Mary şäherinde haýsy at bilen meşhur bolan çaýhana bolupdyr? Şol Çaýhana, Kör mollam goşgularyny, gazallaryny diňlemek üçinem daş obalardan gelipdirler. Haýsy çaýhana hakynda gürrüň gidýär? Ýaňky bir ýyl Maryň aňsat niresi?
dudarly.
Mary şäherinde. Şäherin.
Ha, Şäheriň özünde. şäheriň özünde.
Kömek edilýär. Bilemok. Kör mollaň döwrüni göz öňüne getiriň. Ol Mary şäheriň özünde.
on dokuzynjy, ýigriminji asyrlar.

Plan zatly diýip gidýär. Ly goşulmasy bar. Hä. Ýöne haýwanyň şasy näme? Haýwanyň şasy. Ýolbars.
Ýolbars. Hawa, indi ýygyna-da ly goşýan. Hawa, ýolbarsly çaýhanasy. Hawa. Kömek etdim. Bolýar. Kömek etdim. Şol.
Men ugrukdyrýan-da. Ugrukdyrýan-da näme bu haýwanyň şasy diýende şo bolýar. Ýolbars çaýhana.
Hasap bir-bir.
Ikiňizem tüweleme bilmegi başardyňyz. Ikinji sowal Güljahan Beknazarowa siz üçin şeýle. Ol hormatly arkadagymyzyň Türkmen alabaýy atly kitabyndan. Möjegiň gany itiň dişlerine degse, itiň dişleri dökülýär diýen gürrüňe görä, itiň dişleriniň dökülmezligi üçin Goýnuň haýsy ýerini naharlamak üçin, ýagny şol haýsy ýeri bilen naharlamak däbi ata-babalardan gelýän eken. Ýagny ite şu dişi dökülmesin diýip, goýnuň bir bölegini hökman berýän ekenler. Etinden. Etinden. Haýsy bölegini? Ýagy.
Haýsy ýagy? Guýruk ýagy diýilýärdi. Guýruk ýagy.
Sum.
Oho, nädip bilýäň? Sen bilýäňmi? Bilýärdiňmi? Birinji gezek eşitýän. Hakykatdan hem itiň e, ite neme, yani goýnuň guýruk ýagy berlipdir. Sen gaýtma baý. Bolýar. Sana da şol kitapdan Türkmen Alagaýdyň kitapdan sowal. Türkmen aga ýöne ýerden kellesi gazan ýaly, döşi gapak ýaly hem erinlek, hem nazarkerde köpegine it pylan zat diýmändir-ä diýilýär. It näme diýilýär türkmende? Nakyl atalar söz bolup giden bir söz bar. It pylan zat. Ýekeje söz ýetenok şo taýda. It türkmene nälik? Eýesine näme näli bolýar? Wepaly bolýar.
It. Wepaly. Leý däl. It näme? Wepa.
It wepa diýilýär. Atalar sözü bar. It wepa. Ay maňa maňa aýtdyrdyň ay bar.
Et wepa.
Hawa. Bolýa. Kesmerin ony. Bu gepleşik de hiç kesilen ok. Indi näme gülýär bu jalan? Gaýtjak diýä. Ýok, ben
Aý kiçikä bolsa da diýdim.
It saklamadyňmy? Aý.
Owa. Bar bos diýip bir kiçikä. Bar bos.
Öldüler bar. Başa gelen sowdum. Bolýa. Indi 18-nji asyrda türkmen halyçylygynyň ajaýyp nusgasy bolan salyr halysy Sankt-Peterburgyň haýsy muzeýinde saklanýar? Hormatly Arkadagymyzyň Janly rowaýat diýip bir kitaby bar. Olam gönden-göni türkmen halçylyk sungatyna bagyşlanan ajaýyp kitap. Şol kitapda şol maglumat getirilýär. O taýda näçe muzeý bar? Känidir.
Sankt-Peterburg Russiýa Federasiýasynyň medeni paýtagty hasaplanýar-da.

Kän ýöne wariantlar ýok jogap wariant hödürlenenok. Instagram sahypaňyzda agzalardan sorap bilersiňiz gyzykly tema. Gyzykly mowzuk, gyzykly sorag. Siz özüňiz kömek edäýiňiz. Men kömek edeýin. Alyp baryjyň kömegini ulanýaňyz. Hawa.
Bolýar.
Ermi ta Ermi ta Bilemok.
Soňuna bir harp goşmaly.
Ermita. Ermita.
Ermita näme?
Boýny uzyn haýwan näme? Boýun, boýy uzyn haýwan. Boýny uzyn, boýny. Alam bolar. Boýnum uzyn. Kenguru.
Žiraf. O, şoň baş garpy. Er, ermitaž. Ermitaž. Ermitaž. Ermitažda saklanýar. Näme, žirafy bildiňmi? Şoň üçin. Wi, onda men ýolbarsy bildim. Ýok, ýalňyş ýolbars.
Birek-birege kömek eden siz garşydaş däl. Siz bäsdeş däl. Siz kärdeş. Hawa. Bolýar. Saňa-da Ile döwlet geler bolsa diýen kitapdan, hormatly arkadagymyzyň Ile döwlet geler bolsa diýen kitabynda şeýle şeýle sowal bar. Ýewropa saz sungatynda haýsy saz guraly saz gurallarynyň şasy hasaplanýar? Ýewropa saz sungatynda bir saz guraly saz gurallarynyň şasy hasaplanýar. Meselem, türkmende saz gurallarynyň şasy näme? Dutar. Bu türkmen diýseň dutar hökman gözüňe gelýär. Ýewropa saz medeniýetinde Haýsy saz guraly Gitara. saz gurallarynyň şasy hasaplanýar?
Şo gitara, gazetde, on birki. Myka diýmede sen kömegiňiz bar-a näme üçin ulanyňyz-a kömekliňizi? Ony näme Aýap goýýar, äkitjekmi? soňky- Nirä äkitjek ony? Soň indiki. Soň indiki nämeden o- Mundanam ulanjak? kyn sorag bolsa. Kime jaň edýäň? Instagram agzalaryndan soraýyň bolmasa.
Näme üçin?
Şeýlemi? Başga.
Mine biz hem Ýewropaň saz medeniýeti diýen sorag öňki sanlarymyzda boldy. Şonda Wena şäheri diýildi. Awstriýaň Wena şäherinde. Wena şäherinde saksofon barmy? Tapawudy ýok sen anyk jogabyňy aýdýaň. Sen ne Google-a girip otyrsyň? Ýok.
Näme?
Şoň ýar parolmy?
Hudaý saklasyn heleginden şeýdip gorkaýsaň. Gije ýatyryn bir aýrat. Şoň iş parol.
Soraýsamka.
Tapawudy ýok.
Üçe çenli sanaýan? Dur jaň gidip otyr. Jaň gidip otyr bolýa.
Kime jaň edýäň?

Ýa instagram sahypaňa girip öz agzalaňdan sorabilýäň. Olar bilmeýär. Ha?
Köpüsi bilmeýär.
Näme üçin bilmeýär?
Internetde oturan adamlar bilýär. Näme diýdiň häli? Ýewropa saz sungatynda iň köp ulanylýan şahs hasap. Hawa, saz gurallarynyň şahsy näme hasaplanýar? Haýsy saz guraly? Gitara bar.
Saksofon bolmaly. Ana, bir sanaň hawa.
Pianino bolmagy mümkin.

Bir sagat otuz sekiz minut garaşdym. Olar näçe garaşmaly borka?
Meň Instagram sahypamdan soraý. Bilýän.
Şeýde. Şeýdämi?
Hem şuňa da bir jaň edýän. Kime jaň edýän? Hany?
Destan jaň edýän. Destan.
Ýaň şan ýazda. Olam öçük. Be.
Bu ne? Ýaňur sagat 4 top 5 tane işleýär.
Gepleşigini aýtdyň diýen her kim açyrylar.

Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň sekizinji sanyny ýazgy edip durus. Belleýşimiz ýaly, bu sanymyzda artykmaç kömekler bar. Olam bolsa Instagram sahypasynda agzalardan soramak. Perhat Ataýewe şeýle sowal berildi, olam meň instagram sahypamdaky illeşjemizden kömek sorajak diýip şony aldy. Hormatly Arkadagymyzyň Ile döwlet geler bolsa diýen kitabynda şeýle bir maglumat getirilýär. Ýewropa saz sungatynda haýsy saz guraly saz gurallarynyň şasy hasaplanýar? Gitaradyr şu. Gyjak diýip ýazanam. Berekella. Begenjewiç nokat 09 diýen ildeşimiz birinji bolup dogry jogap ýazdy. Ýagny ol roýal. Roýal. Şo Begenjewiç

Ne? De. Gowy gowy soraglar. Kyn sorag.
Waý waý gowy soraglar gelýär. Kyn soraglar. Güljahan Beknazarowa, birinji tapgyryň dördünji sowaly siz üçin şeýle. Garagum diýen bir aýdym bar. Hawa.
Rus aýdym, rusça aýdylýar. Hormatly arkadagymyz ýerine ýetirdi ýazyjy.
Hawa, kara kara. Hawa, kara kara. Şol aýdymyň awtory kim? Hormatly arkadagymyz. Dur. Hormatly arkadagymyz ony ýerine ýetirdi. Awtor kim? Ona golaýda täzeden işledi. Bilýärdim öýtgen. Yani remix diýäňizmi siz? Ýa şoň ýaly. Karakum diýen aýdymyň awtory kim?
Hormatly arkadagymyz.
Anyk jogabyň şomy? Hawa. Hiç kimden kömek sorajak däl. Ýok. Instagram sahypaňda ýa meňkilerden tapawudy ýok sorajak däl, jaň etjek däl.
Garagum diýip başgada aýdym bardy ýöne başga aýdymyka öýtýänä. Haýsy aýdym bardy?
Ýa ýokdumyka. Hä Garagum diýip goşgy bardy öýtýän. Karakum im men gönden göni şo hormatly arkadagymyzyň ýerine ýetiren aýdym bara Karakum diýen aýdym. Meň pikirimçe hormatly arkadagymyz. Sen pikir edýän şeýle dogry dämi? Şeýlelik bilen mähriban adamlar ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginiň Tekinistanyň ilkinji Utulyşy boldy. Güljahan sen bilip bilmediň. Garagum diýen aýdymyň awtory, Russiýa Federasiýasynyň at gazanan artisti, belli şahyr, kompozitor kim? Igor Saruhanow.
Ejegersiň. Sag bol.
Saňa-da ýetirdim. Bolýar. Indi Perhat Ataýew begenme. Begenme. Garşydaşyň Ýeňilişi seň ýeňşiňi aňlatmaýar. Gowy söz eken şuny ýazyp alyp galmaly. Garşydaşyň ýeňlişi seniň ýeňşiňi aňlatmaýar. Be. Menem tapýan. Menem tapýan aý arasynda diýmeli. Garrylar gerek diýen aýdymyň awtory kim? Ýaşlaň arasynda garrylar. Hawa.
Şolar üçin ýürek jan serek, ýaşlaryň arasynda garrylar gerek diýýär. Indi awtory diýýänim kompozitory kim? Sazyny soraýan sizden. E, sözünem soramda bilesim ýok, welin ýöne. Kömegime diýip barýar. Kömek diýinenok, näme üçin? Öz, öz agzalaňdan sorap bilýän. Ol tapawudy ýok, hökman Instagramda däl, YouTubeda, Häzir onu gutardyk men öňe soň dal etjek bolýar.
Ya birine jaň edip soraýylýan. Umyda jaň edip sorajakmy?

Beh, ýaşlaň arasynda garrylar gerek.
Beh. Beh. Näme beh? Hiç gynanma. Hormatly tomaşaçylar, ýene bir zady ýatladaýyn. Her gezek gepleşigimizi goýamyzda, YouTube-da ýörite teswirçiler bolýar. Ýörite oturýarlar-da, myhmanlar hakynda öz pikirlerini ýazýarlar. Soraýynmy? Ha, sora.
Salowmaleýkum, aga. Daşyny eşidiler ýaly etmeli-dä.
Agam, ýok, o ýaşda şu wagt Mergen halypa gepleşiginde otyryn-da. Ol bir sorag ýüze çykdy-da şu wagtlar. Daşyny eşitdirip bolanok muny. Getirme.
Ýaşlaryň arasynda garrylar gerek diýýär aýdym. Şoň kompozitorlar. Aýp çykyp bolmazmy? Daşyndan eşidip bolanokmy? Bolmaz.
Şeýtseň.
Kim? Ýaşlaryň arasynda garrylar ýörek. Baýram agam diýýär.
Aýp çykyp bolmazmy agam?
Üçe çen sanaýan. Oba, oba.

Boldy agam sag bol.
Bilmedim. Bilmedimi? Ýok.
Jogabyňam ýok.
Eý ýok.
Garrylar gerek diýen aýdymyň sözleri Magtymguly Myşşyýewiňki. Sazam Türkmenistanyň halk artisti Ata Awlyýewiňki. Şeýlelikde ine sen dönüş soragy bilmegi başarmadyň. Bir ol ine.
Utulýas diýip soraglary bilemizok diýip hiç çekinmäň. Sebäbi näme üçin aýdaýynmy? Gepleşigi YouTube kanalymda goýýan. Käbir myhmanlar bilenoga, başdakylar bilenokdy. Näme üçin? Sebäbi haýsy kitaplardan, haýsy mowzuklardan berjegimi aýdamokdym. Şoň üçin olar haýsy kitap okajagyny bilmän gelýärdiler. Şoň üçin olara hiç zat bilenok diýip ýazýardylar. Soňky gelýänlere plan kitapdan, plan kitapdan, plan mowzukdan soraglar boljakdyr, taýynlanyp geliň diýýän. Olar taýynlanyp gelýär. Käbirleri tötänleýin bilýär, käbirleri kömek bilen bilýär, şeýdip bilýärler. Soňky sanlarynda Gepleşigiň dowamynda iki, bir şoň ýaly soraglary bilmän goýýarlar. Indi şo öňki hiç zat bilenok diýip ýazýanlar näme diýip ýazýardy? Gyzyklam däl hemme zat bilip otyrlar diýýär. Şoň üçin hiç oň göwünlerine ýetip bolmaýar. Bilseň bilmeseň tapawudy ýok. Esasy zat näme? Siz üçin aýdym aýdyp bilmek esasy zat şol. Owazyňyz belentden ýaňlansyn. Birinji tapgyryň iň soňky sowaly, bäşinji sowaly, foto sorag, halypaň tana diýlip atlandyrylýar. Güljahan Beknazarowa, siz üçin ne şu sowal, şu ekranda görýän zenan maşgalaňyz haýsy bagşy, haýsy aýdymçy? Haýsy halypa bagşy suratdaky? Näme?
Näme? Kim?
Neme dady? Bilýän men şuny. Aýtda bilýän.
Ýöne ýadyma çyny.
Bak, Çuwal bagşyň şägirtleriniň biri. Hawa. Dogrymy? Dogry.
Bak, ady. Ady, familiýasy.

Berekella. Bildim. Berekella. Bäşinji sowal bilme başardyň. Indi Perhat Ataýew seň üçin hem foto sorag, sen hem halypaň tana. Suratdaky halypaň tana. Hakykatdan hem suratdaky Türkmenistanyň halk bagşysy Mäne Garaýew. Awa. Ne şeýlelik bilen hem 5-nji sowaly hem ikiňizem bilme başardyňyz. Mähriban tomaşaçylar şeýlelik bilen Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň sekizinji sanynyň birinji tapgyry tamam boldy. Güljahan Beknazarowa, Perhat Ataýew bi ýeňişe, a ýeňişem däl näme, dört sowala bildiler, bir sowalam bilmediler, ýok, ikinji dört, dört-dört boldular-da. Şeýlelik bilenem birinji tapgyryň sag-aman sowlanyna begenip, bäşgüleme söz aýdar boldular, gör wak näme diýerlerkä.

Ikinji tapgyryň birinji sowaly türkmen diliniň dürs ýazuw kada-kanunlaryna degişli. Bu gezek ekranda size dürs ýazuw kadalaryna degişli mysallar görkezilmeýär-de, özüňiz ýazmaly. Ine şu galam alýaňyz, şu kagyz alýaňyz-da, Güljahan Beknazarowa siz şeýle söz düzümini ýazýaňyz. Şuna çykaryn.
Ataýewleriň maşgalasy. Ataýewleriň maşgalasy.
Ataýewleriň maşgalasy diýip ýazýaňyz. Şony dürs nähili ýazmaly? Jahan ýazylmaz. Ýok, sen häzir Beknazarowlaryň maşgalasy diýip ýazmaly bolmagyň mümkin. Ýok, ol aňsat. Aňsat Mataýewleriň maşgalasy, aňsat. Ýok, Beknazarowaňky aňsat.
Näme üçin? Beknazarow.
Ha!

Oba metjidi durmy? Tüweleme. Şu Aşgabat Marýonuň gidip barýan ol gümmezem seleňläp görünýär. Biziň obamyzda ýüregi päk ynsanlar tarapyndan gurlan bir metjit bar. Onuň daş ýolundan görünýär. Gümmezler hem, minaralar hem tüweleme. Allajan ömürleri uzak bolsun. Ähli garyndaşlaryna jan saglyk, uzak ömür bersin. Haýyrly işlerini Allah janyňyzy uzak etsin. Boldumy? Aslynda çakylygyň daşyna-da ýazýarlar-a. Ol haryplaryň maşgalasy zat. Ine, mähriban adamlar, garaşym ýaly Güljahan Beknazarowa ýalňyş ýazdy. Ataýewleriň maşgalasy diýip ýaz diýdim. A-ta-ýew Le ryň bolmaly halyna a ta ýew la ryň. Şu ýerde mähriban tomaşaçylar gaty kän ýalňyşlyk goýberilýändigini tap geçesim gelýä. Türkmen diliniň dürs ýazuw kada kanunlaryna laýyklykda soňky bogundaky çekimli inçe bolsa goşulmalaram inçe çekimli goşulmalar goşulmaly. Soňky bogundaky ýogyn çekimi bolsa onda goşulmalaram ýogyn çekimli goşulmaly. Ýagny şu ýerde ata sözünde ýogyn çekimlilerem bolsa ýew goşulýar, ol bolsa iň soňky goşulma ata ýew, e inçe çekimli, soňky goşuljak goşulmalaram inçe bolmaly. Ýagny e harpyna, e sesine Boýun bolup tabyn bolup gitmeli. Şeýlelikde, Ata ýew laryň däl-de, A ta ýew leriň bolmaly. Güljahan Beknazarowa size türkmen dilinden ikilik. Perhat Ataýew saňa bolsa şeýle bir gowy. Özi ýazýan galamda diýip. Saňa iki sözem däl, bir söz. Ýekeje söz. Ünssüz. Diýip ýaz. Ünüssiz. Ünssüz. Ünüssiz. Ünssüz. Käbir adam ünssüz bolýar-da, üns berenok hiç zada, dogry dämi? Ünssüz. Iri ýa-da kiçi. Tapawudy ýok. Ine Perhat Ataýewiň garaşym ýaly.
Ýalňyş ýaly. Sekiz memgalnyň ýüzüni ýüzüni ýere saldy. 11-nji mekdepde türkmen dilinden kim okatdy? Şu wagt aýdyp goýaly şo mugalluma. Döwlet daýym okatdy dur diýäýme. Ünssüz. Üns diýen söz jemi 3 harpdan ibarat, ýagny ü, n, s. Bu ýerde Perhat Ataýewiň ýazyşy ýaly n-dan soň ü ýok. Onsoň türkmen diliniň dürs ýazuw kada-kanunlaryna laýyklykda ü hem-de u sesleri birinji hem-de ikinji bogunlarda eşidilseler hökman ýazylýarlar, soňky bogunlarda ýazylmaýarlar. Ýagny ü, n, s bolmaly, soňky siz hem i bilen däl-de ü bilen ýazylmaly. Üns, süz bolmaly. Ü, n, s, Sa, ü, za bolmaly. Üns, süz bolmaly. Iki ýalňyş.
Hawa.
Iki ýalňyş. Edil seňki ýaly, olam iki ýalňyş-da. Iki sözde bir ýalňyş meňki. Iki sözde däl, näme üçin seňki Iki söz. maşgalasyny dogry ýazypsyň. Bir sözde sen iki ýalňyş. Bulam bir sözde iki ýalňyş. Bir ýalňyş.
Meňki nirä?
Näme üçin? Ataýew, la, ryň, lar, yň. Iki goşulmanam E sen. bile i bolmaly Hawa. seňkide.
Sen bolsa A bilen Y ýazypsyň. Ine şeýlelikde hem Perhat Ataýew saňa-da türkmen dilinden ikilik gutlaýan. Indi üns beriň, üns beriň, üns beriň. Ikinji tapgyryň ikinji sowaly Güljahan Beknazarowa seň üçin şeýle. Bugdaý üweýän enjama türkmen dilinde näme diýilýär? Sen kömek etseňe-de. Ýok, neme?

Degirmen.
Degirmen. Hawa.
Anyk jogabyň şomy? Şeýlelikde Güljahan Beknazarowa sen ikinji sowalyňam dogry jogabyny bermegi başarmadyň. Ikinji sowalyň dogry jogaby degirmen. Bildiň degirmen. Bolýa. Aňsat diýen sowallar şeýle bir aňsat. Näme üçin çekinýäňiz? Perhat Ataýew. Siz üçin Ikinji sowal şeýle. Degirmen-ä bildi Güljahan. Degirmen ýöredýän adama kim diýilýär? Degirmen ýöredýän adama kim diýilýär? Instagram sahypaňda agzalan garaşyp oturandyr haçan bize sorag bererkä diýip. Degirmen ýöretýän adama.
Degirmençi diýilýär. Şeýlemi?
Aýo näme? Blok çalýana blokçy. Planaçy hezil-la.

Üç diýemde, kimem bolsa birinden kömek soraýaň. Ýöne seň näçe kömegiň galdy? Menden kömek sorap bileňok, Instagram sahypamdaky agzalardan sorap bileňok. Handanam sorap bileňok. Telefondanam bir Ýekeje kömek galdy. Ýekeje kömek galdy.
Başymdan sorap bilersiň. Ýok. Ýekeje kömegiň bar, olam näme? Öz sosial ulgamdaky agzalaňdan sorap bilýäň. Tapawudy Instagram, Imo, YouTube. Jana daýja. Jaň etmeli däl.
Näme borlaý diýip. Bolanda näme bu? Näme daýaly sazlaý.
Ýok sazlamaly.
Şo näme etdi sen? Göni ýaýlyma çyk. Ýok, bir imoda oturan. Ýok, imodan sorasaň hem bolýar tapawut ýok. Imod däldir dä.
Tegirmen.
Da, daýaly.
Muň kodunyň uzynlygyny.
Şonda nähera? Aýalyňdan gorksaňam kyn boljak eken. Ýok, jaň etme. Ýok, ýok, jaň etme.
Imo wizede? Hawa, bolýar.
Imodan jaň eder. Şu sosial ulgamdan kömek soradyň bolýar. Imodan soraýaň näme? Aý, şu imodan jaň eder. Bolýar, imodan jaň eder.
Şol kömek boldy bolsun. Mähriban tomaşaçylar, mähriban ildeşler, ine ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň sekizinji sanynyň ýazgysy dowam edýär. Perhat Ataýew ýene bir sowaly bilenok. Ýöne bu gezek ýene bilmän otyryn, ha degirmençä näme diýilýär? Degirmençä näme diýilýär?
Perhat Ataýewa şeýle sowal düşdi. Degirmen ýöredýän adama kim diýilýär?
Degirmen ýöredýän adam kil kilwan diýýär. Bildik. Berekella.
Şeýlelik bilen hem Perhat Ataýew ikinji sowaly bildi. Agam tagala ýaklan zawol köp köp. Soň Degirmen ýöredýän adama kilwan diýilýär. Habarlaşa. Kim ol? Ak agam da Bayram aga. O şeylelik bilen hem Bayram aga sana bir utuş kazanyp berdi. Ha ol Bayram.
Degirmen ýöredýäne Kilwan diýilýär. Güljahan Beknazarowa Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň sekinji sanynyň ikinji tapgyrynyň üçünji sowaly şeýle. Şükür Waşy kinofilmini gördüňmi? Şükür Waşy. Hawa. Näme üçin pikirlenme aýtdyň? Pikirlendim.
Şol kinofilmde bir wada iki keşbi janlandyran aktýor kim? Bir wada iki keşbi. Hawa.
Bir wada şol kinoda iki keşpde oýnaýar. Haýsy keşplerde oýnam aýdaýynmy? Mhm. Çapyk han bilen Mehmet Ýar hanyň keşplerini oýnaýar. Çapyk hanam şol bir adam, Mehmet Ýar hanam şol bir adam. Bileňok. Kömek alan.
Kömek haýsyndan, kimden? Meň Instagram agzalarimden. Salam ýene bir gezek mähriban tomaşaçylar. Ýene ýaýlymda biz Güljahan Beknazarowa şeýle sorag Düşdi. Şükür bagşy kinofilmde birbada iki keşbi janlandyran aktýor kim? Pirat edin. Iki minudam wagt berilýär. Iki minudyň içinde Instagram agzalarynyň içinde haýsam bolsa bir dogry jogap bolsa şony kabul ederim. Iki minudyň içinde bilmesi utulýanmy? Iki minudyň içinde dürli-dürli jogaplar berip bilerler. Onda şol wagtyň dowamynda-da tapawudy ýok. Ýalňyş jogaplary kabul etmez. Şu ýalňyş jogaplaryň içinde haýsy jogabyň içinde tapawudy ýok. Bir dogry jogabym bolsa, biz kabul edýäris. Ine şeýlelik bilen hem mähriban adamlar ine aňsatjak soraglar, şonam bilenoklar diýip ýazýaňyz. Özüňizem bileňiz ok. Ýöne şu taýda bäşim keseçidik 97 diýen illeşimiz billi artyk Jallyýew diýýär. Sag bol bäşim.
97. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Güljahan Beknazarowa. Bara ýene fadan. Şeýle. Näme aýdan diýenim bolsa ber berme. Göwnüňden çykaranym bolsa. Bäşim jan sag bol. Artyk Jallyýew. Jogap dogry. Şonda bilemedim.
Güljahan Beknazarowa şeýlelik bilen bilemok. Hawa. Indi Perhat Ataýew seň üçin üçünji sowal, olam kino sungatyna degişli. Jadyly hünji hakynda erteki diýen bir kino filmi bar. Gaty kän e, ýaýlymlarda berildi ol. Şol kino filminde Garadöwüň keşbini döreden aktýor kim? Garadöw bolup haýsy aktýor oýnaýar? Bilýäňmi şol kino ýadyňa düşýärmi? Hawa bilýän. Gara döw bilýäňmi? Hawa. Güljemal, nirde sen? Ýeriň teýine girenem bolsaň taparyn. Diýýär. Güljahan. Kömek gutardy men. Perhat Ataýew kömek gutar diýşiňem gaýtdy. Sen sekiz PMK bar bilmeýäň indi. Aşgabatda üç töwerek doňy ber oba. Obany masgara etdiň. Ol diňe bir aktýor däl. Ol režissýor. Ol çeper okaýjy.

Inkar diýen şeýle hekaýat. Ýa Çary aga adyny dogry aýtdyň, familiýasynam aýt. Ha? Deme senem tuweleme bilmeýän soragyň jogabyny burnuňa salyp çyk aýdyp goýar. Degse 5 degmese 25 diýip. Bah. Adam bolsa da. Adyny bilsek bolar.
Bolýa ýüz keşbini ä görkezsem tanarmyň? Hawa tanaryn. Şumy diýsem hawa diýjekmi?
Tanaryn tamam.
Hä? Men suratyny görkezjek şumy diýjek. Hawa ýa ýok diýsem, bilseň bildigiňi hasap etjek bolýamy? Hä? Bolýamy?
Bolýar.
Parlamak üçin etdi.
Bolýar.
Indi. Indi bildim orada. Bildim bar. Yo, tanayam, tanamam, şonu biljek bolýanlar. Başga aýt kinolarda oýnaýar.
Neme?

Bilmediň dämi? Şony öýdýän. Ha?
Şony öýdýän.
Şony öýdýän. Kabul edelimi? Edelimi şony. Bolýar. Ol Türkmenistanyň halk artisti Çary Işangulyýew. Gaty kän türkmen sungaty üçin, medeniýet üçin gaty kän işler eden adam. Ol meňem halypam bolup durýar. Çary agadan gaty kän zatlar öwrendim. Bu gepleşigiň üsti bilenem Çary agany ýatlasym geldi. Sebäbi ol çeper okaýşyň ussadydy. Oň şeýle bir owadan sesi bardy, şeýle bir owadan okaýşy bardy. Şol okaýşy bilenem, şol owadan sesi bilenem ol diňe bir tomaşaçylaryň däl, eýsem-de bolsa diňleýjileriň hem ýüreklerinde orun almagy başardy. Dowam edýäs. Billiň dik gitdi dämi halypa? Billiň dik gitdi.
Hawa, Çary diýdim-dä. Çary aga diýen bolsagam bordy. Bolýar. Dowam edýäs. Güljahan Beknazarowa. Size şeýle sowal. 1979-njy ýylyň 23-nji martynda Krym obserwatoriýasynda işleýän astronom Nikolaý Çernih bir asteroidi tapýar. Ýigrimi bäş segsen dört belgili şol asteroide näme diýip at berilýär? Ýigrimi bäş segsen dört. Indi iki müň bäş ýüz segsen dört-de belgisi. Asteroid näme bolýar? Näme däl?
Asman jisimi. Hawa.
Hawa. Älem giňişligini, kosmos jisimi-de. Kömek sorap bilýän? Näçe kömegiň galdy? Iki kömegiň galdy. Birine jaň edip bilýän? Ýa-da öz sosial ulgamdaky agzalaryňdan sorap bilýän? Bilsem hem aýtjak däl. Bilsem hem aýtjak däl.

Bel salam. Salam beren agam. Awa. Ne sowal şeýle. Sen bilen Güljahanyň arasynda söýgi näl döredi? Degişip aýdýan. Ülferp diňläň 1979-njy ýylyň 23-nji martynda Krim obserwatoriýasynda işleýän astronom Nikolaý Çernih bir asteroidi tapýar. 2584 ýa-da 2584 belgili şol asteroide näme diýip at berilýär? Aý, şoňa meňzeş zat-da o kosmos giňişliginde aýlanyp ýören asman jisimi.
Google-a ýaz, ýalňyşaýma.
Güljahan ýa Google-a ýaz, ýa ýalňyşaýma diýýär. Asteroid. Asteroid. Owana şu sen bilen bile işleýän bana. Ýigrimi bäş, segsen dört belgili asteroid ady näme? Türkmeniýa mi? Kabul edýäňmi? Şu Türkmeniýede duraýsana, Begiljan. Ýoluny bulaşdyrýan bolmaly bu.
Türkmeniyemi ady? Bor, Begli sag bol. Sen Güljahan barýança şu öňki edýän işleň edip nahar şorba bişirip. Gök çaý bilmekdir. Sag bol.
Kabul edýäňmi? Hawa. Kabul etmän gitjek ýerim nirede diýýän. Şeýlelik bilen hem siziň ýan ýoldaşyňyz Güljahan Beknazarowa size ýene bir utuk gazanyp berdi. Hakykatdan da 2584 belgili şol asteroida Türkmeniýa diýip at berýärler. Tadam! Perhat Ataýew, Size-de geografiýadan şeýle sowal, Türkmenistanyň iň ýokary belentligi haýsy belentlik? Türkmenistanyň iň ýokary belentligine näme diýilýär? Köpetdag, Köýtendag, hawa. Dag. Hawa, ýöne iň belent. Köýtendag ýa Köpetdag?
Ýok, dag, dagda, hawa, Köýtendagda, hawa. Dogry, dagda. Ýöne şol belentligiň ady bar. Resmi ady bar. Türkmenistanyň iň ýokary belentligi. Meselem, bir ýurduň geografiýasy geçilende, iň ýokary belentligi plan belentlik diýilýär, iň ýaňky näme çöketligi, iň aşak çöketligi plan çöketlik diýilýär. Näme üçin? Kömegiňem galmady. Tylly. Şo galmady-da, şo galmady. Imoňam ulandyňmy imoňy? Oňam ulandym, aý, bular.
Üçe çen galaýan.
Bir, iki, üç. Jogap? Ýok. Ýok. Şeýlelik bilen hem Perhat Ataýew geografiýadan näçelik ýaly alnyň? Bildik. Türkmenistanyň iň ýokary benetligi Aýrybaba belentligi. Bilip bilmediň. Güljahan, öňde barýaň, begenýäňmi? Hawa. Ýa, men minusa düşürýäs-le. Ikinji tapgyryň iň soňky sowaly wideo soraglar biziň tomaşaçylarymyzdan gelip gowuşdy. Meň ýene kömegim galdy. Seň ýene ýekeje kömegiň bar, olam öz sosial ulgamlarymyzda agzalaryňdan sorap bilýäň. Güljahan Beknazarowa, üns berip diňle. Salam.
Men Halaja Tragynyň ýigrimi üçünji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy Hoşwagtow Ýeňiş. Men Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigine gatnaşýanlara şeýle soragym bar. Şükür bagşy powestiniň awtory kim? Şükür bagşy powestiniň awtory kim diýýän ildeşimiz.
Şükür bagşy powestiniň awtory.
Ýene bir kömegiň galdy. Awtorynda şol kinoň awtory bolýar dämi, ssenariýa? ssenariýaň awtory bolýar. Indi powest bolanda şol aslynda Şükür baş kinofilmi şol powestiň esasynda döredilýär-de, ssenarisi ýazylýar.
Jaň aýdyp bolanok, ýöne imodan jaň etseň bolýar, he? Imodan jaň etseň bolýar ýa-da öz sosial ulgamdaky agzalaryňdan, dostlaryňdan kömek sorap bilýäň göni ýaýlymda. Imoda göni ýaýlyma çyk sen, tapawudy ýok. Belli bir birine jaň et, Birine ýaz tapawudy ýok. Öz instagram agzalaryňdan sora tapawudy ýok. Google-a girenok däl mi? Ýok ýok.
Imodan.
Imodan. Girip. Mähriban tomaşaçylar, şu wagt özüňiz diýýänsiňiz, wah, o-da pylana, men bolsam bilerdim, men bolsam bilerdim diýýäňiz. Şu taýdan gaçyryp görüň, şol sözi diýdirýärmi ýa diýdirýärmi? Biziň şeýdip geldik.
Hawa, biljek ýalak bolup gelen soň.
Güljahanam, Perhadam döşüne kakyşyp gelip, gaýtaryşyp geldiler. Şu gün-ä bileris, ýeňiş gazanyp gideris. Göremizde şeýdýän bolýas, stol-reşiň başga zat ekeni. Sorag.
Nurmyrat Saryhanow. Imodan kim kömek etdi?
Garyndaşymy?
Ýaňkymy? Ýok.
Ha? Ýok. Başga garyndaşmy? Şeýlip gelen kimem şo garyndaşyň bolsa, ol saňa ýamanlyk isläpdir. Şükür bagşy powestiniň awtory Nurmyrat Saryhanow däl, ol Saryhanow Nurmyrat. Güljahan Beknazarowa gutlaýan. Ha, dogry jogabyny eşideliň.
Men Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigine gatnaşýanlara şeýle sorag beripdim. Şükür bagşy powestiniň awtory kim? Şükür bagşy powestiniň awtory Nurmyrat Tarhanow. Berekella.
Haýyr degýär ýa siziňki. Ha.
Indi Perhat Ataýew saňa-da ikinji tapgyryň soňky sowaly, wideo sorag, olam ildeşlerimizden gelip gowuşdy.

Göz öňüňe gelýärmi kartada? Şeýleje bir kiçijek suw, indi kartada kiçi-de ol. Suw geçip geçelge bolýandyr. Okeanlar, deňizleri birleşdirýän suw bilen. Şu jagazada bir zat diýilýär-de. Neme?
Aýda. Neme?
Kömekden. Aw, köm, kömek.
Şeýle. O, saňa zat ýok, men hiç utuk zat ýok. Köl ýa-da bogaz diýilýär.

Ha ol özi Ýok.
okeanlar, ummanlarda, deňizlerde ýapda. Ha. Bir, Şol iki. ýa- Men ýalňyş gürläp aýdýan-da ýene. Ýene üstüňden düşersiň.
Ýo, öz bilşiňi aýdaý. Näme?
Bogat.
Bogat. Näme gorkup diýýäň ony? Şo-da. Bir hilegräk söz diýýäňmi? Altyn bolman şu daňa näme diýdi? Bogaz da adamyň bogazy da şol. Şol şoňa meňzeş bolany üçin näme diýä? Türkmen dilinde şol geçirji suwa näme diýilýä? Birleşdiriji okeanlar deňizleri bogaz diýilýä. Bogaz plan bogazy diýilýä ol. Ara geografiýada. Gedäjek hem ok, sen özüň öňe. Näme de öňki soraw näme gepleşiklerde sanlarymyzda myhmanlar. Hani mekan jan edip diýär. Ay sen özün bulaştır ya. Al doğru cevabı görelim onda.
Men yıldızların zehin bäsleşene gatnaşyjylara şeýle sorag beripdim. Okeanlary, deňiz ýa-da kölleri bir-biri bilen goşup durýan dar suwa bogaz diýilýär. Bogaz diýilýär.
Sag bol. Ömrüň uzak bolsun. Mähriban adamlar, şunuň bilen Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň 8-nji sanynyň ikinji tapgyry tamam bolýar. Ýene-de aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmeginde ajaýyp aýdym diňläris, yzyndan hem biz üçünji tapgyrymyza başlarys.

Sekizinji sanynyň üçünji tapgyryna başlaýarys. Üçünji tapgyrymyz foto soraglardan ybarat. Üçünji tapgyryň hemme soraglaryny ildeşimiz Döwletmyrat Ballyýew ýollady. Döwletmyrat ýurdumyzda meşhur bolan häzirki zaman aýdymlaryndan ýa-da halk aýdymlaryndan suratlar jemläpdir. Şol suratlary jemläp, haýsy aýdymdan alnan sözler gelýär, şony anyklamaly. Ine, Güljahan öňde bolýar, şonuň üçin Güljahandan başlaýarys. Güljahan, Birinji sorag şeýle, şu suratlary birleşdirseň haýsy aýdymyň sözleri emele gelýär? Birinji suratdan başlaly, näme bar? Gül. Gül bar. Gül näme edýär? Adamyň daşyny gurşap alyp otyr oba. Yzy?
Tupan. Aha.
Onsoň?
Kelle agyry. Hawa.
Onsoň aşakda göz bar. Onsoň Raise your head näme diýmek? Raise your head. Bolýa. Aýym näme? Men.
A.
Came. Näme came?
Gelip. Kam işligiň öten zaman formasy. Aýtaýdym emele gelýär şunda.
Gül tupan

Ýeller owadan saçyň sypala. Hä hormatly arkadagymyzyň aýdymy. Hawa. Gül büräp degre daşyňy.
Gül büräp degre daşyňy.
Ýeller sypamyş saçyňy. Hany bak galdyr başyňy. Ine ýok hä galdyr başyňy. A men seniň ýanyňa geldim. Hä bak galdyr başyňy. Perhat Ataýew seň üçin şeýle.
Bä. Neme Hemra Rejep. Ha diňe şony tanadyňmy? Ol şony ha bildim.
Already näme? Ha? Already.
Emme iňlis bilen ara ýokdur aý. Bolýa.
Ýüzük. Näme dilende ýüzük dakylýar?
Durmuş guranda lakdan geçende. Öň öňünden hem ilki näme ýaňky aburçeniýe diýýär orta adaglananda da. Ha, adaglanan.
Onsoň Life. Bolýa Hemra, Hemrara bar şol aýdymda. Why, aşaky setir. Why. Näme üçin?
Owalan adagly Hemrahym. Şoda.
Niçin menden ýüz döndiň ezizim.
Ine. Owaldan Adaglym janym hemrahym neçün menden ýüz dönderdiň ezizim ýüz dön derdiň bolmaly emma illeşimizden gelen näme soraglar foto soraglar şoň üçinem şo durşuna aldyk ýüz dön dürdiň diýip ýatlar dön derdiň bolmaly Bolýa munam kabul edýäs Güljahan Beknazarowa Bi Magtymguly atamyzyň Goşgusyna döredilen aýdymlardan.
Halk aýdymmy?
Indi halk aýdym bolanda sözlerem, sazam halkyňky bolmaly-da. Onsoň Magtymguly atamyzyň sözlerine döredilen aýdymlar eger halk sazynyň äheňinde aýdylsa, onda halk aýdym bolýar.

Depe özün dag saýar diýýär. Depe özün dag saýar, berekella, ine, jogabym şol. Depe özün dag saýar. Bildi.
Bildi tüweleme. Muny hemmäňiz bilýäňiz-ä. Indi bu haýsy aýdymdan? Perhat Ataýew. Ana, ana, ana.
Aýlap ýol ýöräp,

Indi. Bu näme indi? Iki tane aşyk magşuk. Biram 18 17 19. Bu näme oldu?
Yıllar.
Haýsy aýdymyň ady? Yıllar ýatyr aramyzda. Berekella. Yıllar ýatyr aramyzda diýen aýdymyň ady. Bay sana dagy iň aňsat düşüpdir-ä. Perhat Ataýew. Iň kyn diýsene wazipa. Bismillah. Ok ýaý gördüň. Awa. Bilezik gördüň. Näme aýdym? Aýdylýan aýdym bar, o toýlarda da aýdylýar. Ýap boýun. Ha. Duran oglum. Berekella. Ýap boýunda duran oglan, okun ýaýyn guran oglan, Biledigim alan oglan alamasaň bersen.
Şo ýap goýmandyr-da.
Şoň üçin beýlekilerden görüp bolýar-a menä ok ýaý bar. Ony görüp bolýar. Set diýýä, set up, ýagny gurmak sözünden biledigi bolup bolýar. Take, take, almak. Give me, ber, yzyna ber manysyny berýär. Iňlisçe bileňzok-da, iňlisçe bilseňiz bolajak bu. Bolýar. Bu haýsy aýdym? Güljahan Beknazarowa. Iň aňsady. Äý, muny bilmeseň dagy tomaşaçylar şeýle bir üstüňden gülerler. Kimi görýäň? Bilýäňmi?
Adymyň, nime aýdymyň ady? Haýsy aýdym?
Gyz bar, oglan bar. Gyz bar, oglan bar. Boldumy? Milleti näme? Arap.
Haýsy aýdym?
Arap aýdymmy? Awara, siziň ogurlap aýdýan aýdymlaryňyzy gara. A, milleti näme şoň? Arap. Bolly, indi?
Aga jan, arabyň gyzyn bereýin. Arabyň gyzy.
Ana. Bolýa. Perhat Ataýew. Kerim agaň sözlerine döredilen aýdym. Nara meni. Boldy nar bar o gyzlar näme etjek? Nar nämede? Nämede dur? Agajyň nämesinde? Ucunda. Agajyň ucunda. Şaha. O bir şahada. Bir şahada altyn ara. Meňzäp duran alty jora.
Jora, ana, berekella. Bolýa. Indi. Udalit. Udalit, delete, all problem hem meseleleňizi. Gök çay. With, näme? Bile. Olam kempir bilen çaý. Kempir bilen çaý içeňde sumat bolýa. Ähli gaýgym kempir bilen çaý içeňde diýen aýdym bolýa. Perhat Ataýew nämäni görýäň? Astanowka türkmençe näme bolýar? Durol.
Bir bäriňe baksana. Şol dogrymy?
Owa, gül bilen bäsleşen gyz. Duralgada duraňňy bir bäriňe baksana. Indi Güljahan Beknazarowa.
Köşk galanyň birinde bir gawun iýdim.
Berekella. Uçuşmaň arky. Ene şeýlelik bilen hem siz üçünji tapgyryň hemme sowallaryny bilmegi başardyňyz. Mähriban tomaşaçylar, Şeýlelik bilen hem Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň sekizinji sany tamam boldy. Hasaba görä-de, Perhat Ataýew bir utuk yzda galdy. Zenan maşgala bolansoň, o, aý, bolýar.
Näme?

Sekiz PMK bar sana. Bar. Gaty kyn. Ol diňe sana däl, maňa da mesele bolmagy mümkin. Näme üçin owadaşyma kömek etmediň? Mesele men döretýän.
Bolýar, janyň sag bolsun. Esasda gepleşige hormat edip geleniň üçin köp sag bolsun aýdýan. Sungat äleminde aýdym-saz sungat äleminde Mundan beýlägem uly üstünlikler hemraňyz bolsun, owazyňyz elmydama belentden ýaňlansyn, täze täze aýdymlaryňyz bilen öz muşdaklaryňyzy begendirip geziň, maşgalaňyza abadançylyk ýaran bolsun. Bu gün on sekizinji dekabr, indi bilemok haçan ýaýlyma beriljegini gepleşigimiziň, ýigrimi sekizinji dekabr ýene on gündenem ýaş toýuň öňünden gutlap durmaýyn, ýöne gepleşigiň eýýäm Şo gün maňa sowgalyň aga.
Şeýlemi? Nury Meläýewden režissýorymyzdan haýyş edýäs, ýigrimi sekizinji dekabra çenli e, YouTube kanalymyza goýmaga mümkinçilik döretmegini. Mähriban adamlar, bu gepleşik meşhur Ak kepder wideo studiýasy tarapyndan ýazga geçirildi. Gepleşige gatnaşan myhmanlarymyza da köp sag bolsun aýdýas, wideo operatorlarymyza, studiýalarymyza da, gepleşige işjeň gatnaşan ildeşlerimize de özleriniň wideo soraglaryny, foto soraglaryny iberen Ildeşlerimize-de köp sag bolsun aýdýas. Bir gepleşik meniň YouTube kanalymda goýlar. Gepleşik baradaky pikirleriňizi, teklipleriňizi YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýollap bilersiňiz. Bir gepleşik baradaky pikirleriňizi şeýle hem Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň elektron salgysyna-da ýollap bilersiňiz. Meniň YouTube kanalyma, Instagram sahypama agza bolmagy unutmaň. Ýeneki sanlarymyza çenli hoş sag boluň. Janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz abadan bolsun, Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt bähbidi beýik tutumlary elmydama rowaç alsyn. Hoş wagtyňyz.